Бер вакыт Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа галәйһиссәләтү вәссәлам янына бик авыр хәлле бер абзый, бер кеше килә. Ул инде калган мөселманнарның нинди тырышлык белән дин тотканнарын күреп, күпме аларның намаз кылалар, күпме руза тоталар, күпме садака бирәләр, ягъни дин нормалары бар, минимальный базовый, һәм инде аның күплегендә чиге юк. Син ким дигәндә биш намазны кыла аласың, ләкин шул ук вакытта син көне-төне нәфел намазлар башкара аласың. Син ким дигәндә бер ун сүрә белә аласың, өч, дүрт, биш сүрә дә белә аласың. Ләкин булдыра алган кешеләр Коръәнне ятлап чыгалар. Син ким дигәндә ун хәдисне ятлый аласың, ә кемдер меңәрләгән хәдисләрне ятлый. Син ким дигәндә утыз өч мәртәбә намаздан соң Сөбханалла, Әлхәмдүлиллә, Аллаһу әкбәр тәсбихләрен әйтәсең, ә кемдер тәсбихләрдә көненә инде унар мең, егермешәр мең Аллаһы Тәгаләне искә алып китә. Һәм шуңа да менә бу абзый Мөхәммәд галәйһиссәлам янына менә бу яшьләрдә, яшь кенә түгел, көче, хәле, вакыты булган кешеләрнең тырышлыгын күреп килә дәген сорау бирә, кара әле, эй Аллаһының илчесе, ә мин җәннәткә лаек микән соң, ди. Мин бит, ди, бераз картырак, ди. Күп иттереп намаз укый алмыйм, аякларым авырта минем, ди. Күп иттереп ураза тота алмыйм, карным авырта, ди, ашказаным авырта минем бераз, ди. Мин күп иттереп садака бирә алмыйм, чөнки мин үзем дә ген мактанырлык хәл белән яшәмим, ди. Бераз мәшәкатьләрем бар, гаиләдә дә ген, балаларны аякка, оныкларны аякка бастыруда да ген, ди. Шуңа да ген, әй Аллаһының илчесе, ә мин җәннәткә лаекмы соң менә шушылай минимальный, базовый диннең йолаларын тоту белән? Һәм Рәсүлебез, галәйһиссәләтү вәссәлләм, хәдистә риваять ителә, үзенең кулы белән аны бер тарафтан кочаклап алып әйтә, Эй, абзыем, ди, әгәр Аллаһы Тәгалә кушкан намазларны башкарасың икән, ягъни биш вакыт фарыз намаз, әгәр син, ди, ким дигәндә Рамазан аеның рузаларын тотасың икән, ди, һәм көчеңнән килгән кадәр, ниндидер норматив белән түгел, көчеңнән килгән кадәр кешеләргә ярдәм итеп, һәм көчеңнән килгән кадәр кешеләргә зарардан тыеласың икән, син җәннәткә лаеклы, ди. Син җәннәткә лаеклы. Шуңа да, хөрмәтле дусларым, без бөтенебездәген әллә нинди акселерат балаларныкы кебек зур хәтергә ия булган кешеләр түгел. Бөтенебез дә ятлап бетерә алмыйбыз изге китапны. Без бөтенебездәген Буш вакыты күп булган затлар кебек, көненә анда егерме-утыз нәфел намазы укый алмыйбыз. Күбебез безнең Рамазан аендагы рузаны көчкә-мөчкә тоталар. Ә кем булдыра ала инде, дүшәмбе, пәнҗешәмбе көнне рузалар, төрле махсус теге бәйрәм рузаларын тота. Ләкин, хөрмәтле туганнарым, исегездә калдырыгыз, иң мөһим менә бу хәдистән без нәрсәне аңлыйбыз? Аллаһы Тәгаләгә күплектә качырылмаган безнең гамәл гыйбадәтнең әһәмияте. Күплектә түгел, Аллаһы Тәгаләгә объем кирәкми. Объем ул безгә, кешеләргә кирәк, чөнки безнең башыбыз оптовикларныкы кебек уйлый. Без бөтен нәрсәне опт, объем, күбрәк вагон-вагон иттереп хис итәбез. Без бит Бәрәңгенедәге җәмәгать алганда бакчадан, шулай бит, үзебезгә җитәрлек кенә түгел, күршеләргә, туганнарга, балаларга шәһәрдә, оныкларга, малга, әле бөтенесен җыеп бетергәч, әле чүпкә түгерлек тәгән бер өч-дүрт-биш капчык кала. Без яратабыз, күп, күп, күп, күп, күп, һәм безнең психология шуның белән чирли дәгән. Чөнки кеше чынбарлыкта да гын бөтен нәрсәне кулланып бетерә алмый бу тормышта. Ләкин җыя да җыя, җыя да җыя, җыя да җыя. Шулай ук менә бу гамәл гыйбадәткә дәген карата кешенең психологиясе шулай уйлый, күбрәк, күбрәк, күбрәк, күбрәк кирәк дип. Юк, җәмәгать. Сыйфатлырак кирәк. Не в количестве дело, а в качестве. Кемдер укырга мөмкин, җәмәгать, 100 мәртәбә көненә Коръәнне, анда 100 әр бит, 200 бит, күп сөйлиләр андый кешеләр турында. Ә кемдер җәмәгать көненә 10 мәртәбә Көл хуваллахны укыр, Фәләк сүнәс сүрәсен анда 5-6 мәртәбә укып алыр. Ләкин шул ук вакытта ул кеше чын күңелдән яратып, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләнең менә шушы изге аятләренә ихтирамын белдерер. Ә тегесе, бәлки, анда әзрәк кенә нияте башка булыр. Мин әйтмим, күп укучылар начаррак, аз укучылар дөресрәк дип. Юк, һич алай уйлый күрмәгез. Минем әйтәсем килә, сан артыннан җөгермәгез. Сан артыннан кумагыз. Дин ул сан артыннан куу түгел. Дин сан артыннан куу булган булса, җәмәгать 70 яшендә кеше дин юлына баса икән, ул 60 ел буе калдырган намазын укырга тиеш. Ләкин безгә дин бит алай дип өйрәтми. Дин безгә әйтә, әгәр син 70 яшеңдә дин юлына бастың икән, Аллаһ сиңа яңа китапны ачып җибәрә, ди. Иске, элеккеге объемнарын кайтар дими, должок давай, возвращай дип әйтми. Юк. Менә бүген сыйфатыңны тәртипкә китер, ди. Шуңа да, хөрмәтле дусларым, күбрәк ятларга түгел, ятлаган әйбереңнең мәгънәсенә төшенегез. Күбрәк ураза тотырга түгел, тоткан ураза көнеңне матуррак уздырырга тырышабыз. Күбрәк намаз укырга түгел, һәрбер укыган намазыңны соңгы намазым кебек укырга тырышабыз. Күбрәк садака таратырга түгел, чын күңелдән, яратып, хөрмәт итеп, от души ул садакаларны бирергә өйрәнергә безгә кирәк. Иң мөһиме, сыйфат, сан түгел. Шуңа тагын, хөрмәтле дусларым, Мөхәммәд пәйгамбәребез дә әнә теге кешегә әйтә, әгәр син минимальный намазларыңны булдыра аласың, минимальный уразаларыңны булдыра аласың, минимальный кешегә ярдәм итә аласың икән, ди, әгәр син аны чын күңелдән яратып эшләсәң, Син әнә теге күп эшләгән кешеләр белән бер дәрәҗәдә, ә кайвакытта төрле очракларда бер Аллаһы Тәгалә үзенең кыяметендә генә аны белә ничек булыр икән. Кайвакытта алардан дагын бөегрәк булырга мөмкинсең. Шуңа дагын Раббыбыз Аллаһ Тәгалә саулык сәламәтлекләрен бирсен. Безгә язылган гомеребезне ул 10 ел калдымы, 20 ел калдымы яки соңгы 2-3 атнабызны яшисе калдымы, шушы вакытыбызны, хөрмәтле дусларым, сыйфатлы, дәрәҗәле, матур, күркәм иттереп безгә дин тарафыннан уздырырга Раббыбыз Аллаһ Тәгалә насыйп кылсын. Барыгызга саулык, сәламәтлек, барыгызга да тазалык, байлык, балаларыгызның, оныкларыгызның бәхетләрен күреп яшәгез. Мин сезгә сәлам әйтәм, бу Сулейман тау дип аталган бик матур таулар. Шушы матур таулардан, шушы матур ыскаладан, инде бик дәрәҗәле булган Ош шәһәреннән барыгызга да сәлам. Ярар, хәерле көннәр, хәерле, бәрәкәтле, уңышлы сәгатьләр сезгә.